Xiex. Issues kważi nist ta' ġimma għaddi. Jekk issibu xi ħaġa, imma jekk issibu xi ħaġa tajba, taqbdu ma twinnaw. Jidda fuq xi nixtieq li mmor, insomma, se mmorru aħna, ma fil-31 ta' Marzu. Iva. Saret protesta.
Rajt. Mal-funtana.
Rajt.
Tritoni, jaw, fejn kun hemm it-tlet tonis il-ġimgħa nofs.
Xetta. Xiex.
Tony's minn huwa.
Mux dak li fil-fonu xalek jisima tri Tony għax Tony, Tony, Tony. Insomma, daw, daw it-tlet nisa, fil-fat daw fil-ritrat dawnek, qed jipprotestaw għaliex jemnu illi il-ħalib u għammu xtajab għal-bniedem u qed jinħaqru il-baqar. Issa, jekk taqbad fittex fuq dil-bicċa xogħol tal-ħalib, u xtajab jux li jitsi kull tip ta' informazzjoni. Hemm min jgħid illi l-ħalib huwa tajjeb li tieħdu u hemm min jgħid illi assolutament mhijiex xi ħaġa tajba. Hemm min jgħid eżempju li sakemm tkun għadek tarbija, imma mbagħad jargumentaw lek illi tkun għadek tarbija titħu l-ħalib tal-om. Ġifieri il-fattu u dan huwa fatt importanti li sirna nxorbu l-ħalib xi ħaġa moderna ġi mhux minn dejjem konna jekk l-antenati tagħna dawk l dawk ma kienux. Issa aħna x'nistgħu nagħmlu bħala xogħol? Teraj, x'nistgħu? Nistgħu niġu nitnejku minnhom il Imma nistgħu nsibu xjentist li huwa iffukat fuq il-ħalib jgħal nixorbu aħna l-Malta u nistaqsu f'ċerti tolqna.
Isaac, Il-ħalib, huwa tajjeb għas-saħħa u jekk huwa tajjeb, kemm-il tazza hija rakkomandata? Il-ħalib għandu n-nutrijenti kollha li l-ġisem għandu bżonn u huwa tajjeb ħafna għas-saħħa. Għandek bżonn tieħu bejn wieħed u ieħor rikkomandat żewġ tazzi kuljum. Se jiddependi mill-età. Normalment il-ħalib tal-baqra rikkomandat għat-tfal minn sena minn sena 'l fuq għal tul ħajtek kollha u tieħu sa żewġ tazzi massimu tlieta kuljum. il-baħar.
Mill-esperjenza tiegħek inti li għandek tista' tgħid aċċess għal farms kollha li jipproduċu l-ħalib u għal baqar, ovvjament ma sax kun hemm il-ħin kollu, imma il-baqar jiġu trattati tajjeb. Iva, mela, hemm affarijiet fl-irtsizet li qegħdin hemmhekk jinnaffa l-brushes biex il-baqra tkun messaġġ matul il-ġurnata jew kollhom tracker fuq saqajhom jaraw il-movimenti kuljum ir-raħħal jiċċekjaw il-well-being tal-baqar kollha, ta' kull baqra. Apparti minn hekk, il-kumpanija tħallas lir-raħħala skont il-kwalità tal-ħalib, u l-kwalità tal-ħalib tkun għolja biss meta għandek baqar li huma mrawmin f'ambjent li huma kuntenti. Mhux hekk?
U nistgħu ngħidu li tgħallimna xi ħaġa. Imma ma staqsejtux x'ħaġa importanti se jiġri s-sajf.
Kif staqsejtux dwar il-baqar, il-ħalib u s-sajf? Għax, sa fejn naf jiena, mill-ftit li tgħallimt tajjeb, illi l-baqar jagħtuna l-aqwa ħalib fix-xitwa, fix-xitwa. U mbagħad fis-sajf problema, għax meta tkun sħana jinxfu u jibda joħroġ ħalib tat-trab. Hekk isir ħalib tat-trab. Oh, mor iżem kiesax. Mela, furban number one li ktar liġijiet li ma nafux bihom.
legali jew le li meta tmur tixtri prodott ikun hemm prezz imniżżel, u mbagħad tiġi biex tħallas u jkun hemm prezz ieħor u tiddejja meta fuq il-prodotti ma jkunx hemm prezz imniżżel. Il-kemm nabot jien. Taħseb li legali jew illegali meta tmur tixtri prodott ikun hemm prezz imniżżel imbagħad tiġi biex tħallas u jtik prezz ieħor. Illegali hu. Ġi, taħseb ma jistgħux jagħmlu għadi. Suppost, tħallas salli il-prezz li hemm fuq il-xelf fuq. Eżatt. Jew Fortunatament iġri wkoll, ġiri anke kollok special prices imniżżel fuq il-xkaffi special prices imbagħad tmur tħallas u jekk ma tiċċekkjax il-kont tinduna li ċarġa kont differenti. Tiddejja u xej. U taħseb li legali di jistaw jamluwa jew le? Skont jien le, mhux qed ikunu smartu. Tiddejja meta ma jkunx hemm il-prezz fuq il-prodott. Le, ma nħux gost.
Ma nħux gost, tiddejja, mela, ora jien. Sanraw xejn li l-avukat, sa l-avukat, ciao. Ciao, thank you. Meta inti tmur tixtri mill postijiet ta' ħwienet, retail shops, u inti ser tixtri xi ħaġa tanġibbli, a sale of goods, jgħidu bl-Ingliż, il-prezz irid ikun wieħed finali. Jekk inti tidħol ġo post b'ħanut, hija importanti li inti tara l-prezz, huwa bi dritt u legalment obbligat li jkun hemm il-prezz miktub u l-prezz irid ikun wieħed komplet, mhux eskluż il-VAT.
Dak kien xuten għallum? Narawkom darbohra bibta l-għada. Good night.
Eh, xberes bil-lejla ħebu. Oh.